Сәлам дуслар! Узган атнаның төп яңалыклары нинди булды? Хәзер сөйләрбез.
Киттек.
ВКонтакте туган телләрдә ясалган проектларны бүләкләячәк. Беренчеләрдән булып акчалата ярдәмне татар телендәге контент алачак. Вконтакте челтәре өчен ул татар телендә контентны укучы яңа кулланучыларны һәм шул контентны булдыручы блогерларны җәлеп итү булса, республика өчен татар телендә мәдәни мирас булдыруда чираттагы адым. Нәкъ менә татар телендәге проектны беренче чиратта сайлау аңлашыла да. Татарлар Россиядә халык исәбе буенча икенче милләт. Якын арада башка милләтләр проектларын да бүләкләү башланачак. Социаль челтәрләрнең туган телләрдә мәгълүмат булуны хуплавы чыннан да куандыра. Кытай ССРның 100 еллыгына Император фарфор заводы Тантана дип исемләнгән коллекцияле чәй сервизы булдырган. Ул Казан татарларына хас орнамент, ләлә чәчәген хәтерләтүче алтын-көмеш боҗралы бизәк белән сурәтләнгән. Орнамент соңыннан кулдан алтын белән дә йөгертелә. Ә димәк, сез падишаһлар нәселеннән булсагыз да, хәер, булмасагыз да, иртәләрен Император фарфорыннан чәй эчә аласыз. Әмма ТССР хөрмәтенә. Катлаулы Россия тарихы дигелиме?
Татарстанның диния нәзарәте татар теле курсларын башлый. 1 октябрьдән Татарстанның 100 мәчетендә барлык теләүчеләр дә татар телен өйрәнә башлый ала. Дәресләр атнасына 2 тапкыр, бу елның 1 октябреннән киләсе 2021 елның 30 апреленә кадәр үткәреләчәк. Әлеге курсларга йөрүчеләрне татарча сөйләм теленә өйрәтмәкчеләр, ә дәресләрне филологлар алып барачак. Моның өчен хәтта махсус рәвештә татар теле уку әсбабы яңартылып нәшер ителде. Менә дигән башлангыч бу. Беренчедән, татар теленә өйрәтәчәк мәчетләрнең республика күләмендә булуы, икенчедән, дәресләр яшьләр өчен генә түгел, барлык яшь категорияләре өчен каралган.
Россиянең Сүриядәге Хмеймим авиабазасы территориясендә Россия герое татар ир-егете Рәфәгать Хабибуллинга 3 метрлы биеклектә һәйкәл ачтылар. Хәбибуллин 2016 нчы елның 8 нче июлендә хәрби бирем үтәгәндә Пальмирадан ерак түгел Хомс провинциясендә һәлак булды. Ул боевиклар бәреп төшергән вертолет экипажы җитәкчесе иде.
Әлегә кадәр оппозиционер Алексей Навальныйны кем агулавы ачыкланмады, әмма ул үзе бу кырынышта Владимир Путинны гаепли. Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин бу хәлдән соң оппозиционерны оятсыз дип атады һәм аның чит илләр хезмәтләре һәм хөкүмәт органнары мәнфәгатьләрендә эшләвен белдерде. Путинның матбугат сәркатибы Песков исә тагын да көчлерәк сүзләр ирештерде. Шушы көннәрдә, имеш, Навальный белән ЦРУ хезмәткәрләре эшли, диде ул. Оппозиционер үзе исә боларны ишеткәннән соң Песковны судка бирәчәген кисәтте. Әгәр аның ЦРУ шпионын булуына дәлилләр булса, күрсәтсеннәр, юк икән Дмитрий Сергеевич белән судта очрашырбыз, диде Навальный.
Карабахта хәрби бәрелешләр дәвам итә. Ялларда сугышның беренче атнасы шәһәрләрне зур артиллерия атакасына тоту белән төгәлләнде. 3 октябрь киченнән һәм якшәмбе киченә кадәр танылмаган Таулы Карабах Республикасы башкаласы Степанакертны утка тоттылар. Шәһәрдәге журналистлар сүзләренә караганда, мин һәм бомбалар хәрби объектлар булмаган торак районнарда шартлады. Якшәмбе иртәсендә башкаланың электростанциясе һәм Карабах мобиль оператор офисына карата да ут ачтылар. Э, хәрби көчләр Азербайджанның Гәнжа шәһәрендәге торак кварталны утка тота. Һәлак булучылар һәм күп санлы яраланучылар турында хәбәрләр бар. Бу дөньяга рак, коронавирус һәм глобаль җылыну гына аз бугай.
Камчатканың Авачин култыгы яр буенда меңләгән үле диңгез хайваннары табып алынган. Пляжларда үле осьминоглар, диңгез көрпеләре, кыслалар һәм балыклар череп ята. Экологик һәлакәт турында беренчеләрдән булып җирле серферлар чаң сукты. Алар суның төсе үзгәрүе турында хәбәр итеп, Налычев борыныннан Авачин култыгына кадәр 40 километрлы яр буенда үле диңгез хайваннары ятуын сөйләде. Суны тикшерү анализлары төрлечә. Гринпис хәбәр итүенчә, төрле химикатларның микъдары берничә тапкырга арткан. Росприродонадзор исә суда гомумән пычратучы матдәләр булмавын белдерә. Дөрес, анализлар берничә көнлек аерма белән алынган һәм океан агымы суны инде чистарткан да булырга мөмкин. Хәзер инде экологларның хайваннар һәм моллюсклар үлеме сәбәбен ачыклавын көтәсе кала.